Куыд диссаг у ӕвӕдза Иры ӕрдхӕрӕны истори! Дугтӕ ивынц кӕрӕдзи, фӕлӕ уӕддӕр фӕлмӕмбӕрзтӕй лӕууы нӕ рагон фыдӕлты фӕрнӕй дзаг царды ӕнӕфыст чиныг. Сӕ удвар нӕ уӕздандзинад ӕмӕ намысы ӕмбисонды кадӕг. Ӕмбӕхстӕй лӕууынц сӕ бирӕ сусӕгдзинӕдтӕ. Ӕнӕхъӕн сӕхи къорийыл ирон адӕмӕй рагондӕр ӕмӕ сын уый диссагдӕр зын ссарӕн у. Арф уидӕгтӕ ауагъта уый дунейы алы зӕххыты. Фидар ӕмӕ ӕвӕджиау бастдзинӕдтӕ йын ис уӕларвон сыгъдӕг тыхтимӕ. Бирӕ сусӕгдзинӕдтӕ ӕмбӕхстис йӕ равзӕрды, йе гъдӕутты ӕмӕ монон культурӕйы. Цӕрӕн бынатӕн та Хуыцау ирон адӕмӕн дард незаманты схай кодта хӕхбӕстӕ Кавказӕн йӕ тӕккӕ астӕуккаг хай. Ӕмӕ кӕд дунейы алы кӕрӕттӕм хӕццӕ кодтой нӕ рагфыдӕлтӕ, уӕддӕр-иу кӕддӕриддӕр сӕ кӕцыдӕр хай цард абоны Хуссар ӕмӕ Цӕгат Ирыстоны алы кӕмтты. Ууыл дзурӕг сты, ам цы бирӕ историон ӕмӕ археологон цыртдзӕвӕнтӕ баззад, уыдон. Уыцы хӕзнатӕ фыдӕлты зынаргъ фӕдзӕхст. Ирон адӕм лӕвӕрдтой фыдӕй фыртмӕ. Цӕстыгагуыйау хъахъхъӕдтой ӕнусты дӕргъы Ирыстоны алы кӕрӕтты. Хуссар Ирыстоны ахӕм рагондӕр ӕмӕ табуйагдӕр зӕххытӕй иу у Алымыты рӕсугъд ӕмӕ бӕркадджын Медзыдайы ком. Хъумын йӕ дӕргъ у дыууиссӕдз километры. Уӕрӕсейы Федерацийы ххуысӕй ардӕм фарон сарызтой хорз фӕндаг, ӕмӕ коммӕ абон бафтӕн у ӕнцон. Фӕлӕ науӕдзӕм азтӕй фӕстӕ ком кӕй фезӕрыг, уый аххосӕй кӕддӕры цӕрӕнбынӕттӕ схъӕд сты. Ӕмӕ дзы цы хӕдзӕрттӕ уыд, уыдон бӕрӕгдӕр нал дарынц. Афтӕмӕй та ам кӕддӕр цард цӕджджинагау фыхти. Комы раг замантӕй фӕстӕмӕ цардысты ӕрмӕст ирон адӕм. Кӕд ӕнусты дӕргъы сын хъысмӕт бирӕ фыдӕвзарӕнтӕ ӕрвыста, кӕд иу кӕцыдӕр заманты бынтон ком сафтид, уӕддӕр та-иу дзы ногӕй ӕрцардысты ӕрмӕст ирон мыггӕгтӕ. ӕмӕ та уӕд ногӕй сцырен ис сӕ къонаты арт, стыхджын сӕ ирон царды ӕгъдау, ӕмӕ та ногӕй райхъуыст сӕ зӕрдӕбын куывд рагон куывддон бынӕтты. Дунейы фарны стыр лӕвар у Медзыдагом. Схонӕн ӕй ис аргъӕутты бӕстӕ. Комы рӕгътӕ сты иууылдӕр бӕркадджын хъӕдӕй ӕмбӕрзт, зайы дзы алыгъуызон бӕлӕстӕ. Сӕрдыгон хъӕдты ӕмӕ цӕхӕрадӕтты вӕййы тынг бирӕ алыгъуызон дыргътӕ. Хистӕртӕ-иу Медзыдайы ком, Дзӕнӕты ран дзӕгъӕлы нӕ хуыдтой. Ам ныккӕнӕн дӕр нӕй ӕхсӕртӕ, хъӕддаг фӕткъуы, балтӕ, кӕрдойӕн, ӕхсынцъы. дурвӕткъуы, мыртгӕ, тырты, ӕрыскъӕфт, кӕркмисындзӕг ӕмӕ бирӕ ӕндӕртӕн. Мецдай комы ӕрдзы хъӕздыгдзинӕдтӕн сӕрӕвӕрӕн та у йӕ ӕлутоны уӕлдӕф. Ӕгас ком дӕр бирӕ дидинджыты ӕмӕ кӕрдӕджыты тыххӕй фӕкӕны ӕмбисонды хӕрздӕф. Фӕлӕ хъыгагӕн, хъӕутӕ сафтидысты мин фарассӕдӕ нӕуӕдзӕм азты ӕмӕ дыууӕ мин ӕстӕм азы фӕстӕ. афтӕмӕй та Медзыдайы ком у сӕ фыдыуӕзӕг бирӕ ирон мыггӕгтӕн.
Оцы комы равзӕрды сты быцентӕ. Йе мбыцентӕ зындгонд Норты кадджытдӕр сӕ кой, хуыбылтӕ, уыдон тӕвартӕ Осот, Урордис, Сауидӕг тӕвартӕ уым сты комы ротӕдзӕнты. Ум равзардис ӕнаккаг къудухтӕ дӕр рафтауӕла бендери, хо мӕргъитӕ дзы бирӕ цардюдонӕ тли ӕрцыдысты. Уафтауӕла горӕты уӕ лӕггорӕты куыдзетӕ, бестаутӕ накалак цардис еци хуйне къусратӕ, джиголатӕ, туатӕ тынг бирӕ комы иулдӕр туатӕ уыдис уӕле хумы райдион хъӕуты. Офтӕ мӕнӕ ма ахӕмыккаг и цъайтӕ

бирӕ миккӕй tovulӕй гофтесӕ иу дӕр нӕ хъуыды кӕн.
Абон, ӕвӕццӕгӕн, Хацырты Муратӕй хуыздӕр ничи зоны Медзыдайы комы хабӕрттӕ. Уый рагӕй ӕмбырд кӕны ацы комбӕстимӕ, баст ӕрмӕг. Йӕ хӕдзары, Гореты хъӕуы. Мах баййӕфтам Хуссар Ирыстоны телеуынынады сфӕлдыстадон къорд. Мурат сын ӕвдыста алыхуызон рагон ирон дзаума, хъӕуы цӕрджытӕ цӕмӕй пайда кодтой, ахӕмтӕ. Ӕмбарын сын кодта, уыцы дзаума нӕ зоныджын фӕдӕлтӕ куы арӕзтой, уӕд дзы цы арф куырыхон мидис бавӕрдтой, уый.
Мӕнӕ хай у диссаджы мигӕнӕн. Ирон цырагъдарӕн у, ахӕм мигӕнӕнтӕ ма стӕм рӕтти, мӕ йӕ символи къау баст уӕларвимӕ, космос кӕй фӕхонынц, уыимӕ. Гье мӕнӕ ирон рынадмӕ гӕсгӕ дзы дӕлимонты дӕлзӕх дӕр ззи, зӕхх Орв, хурмӕ орв, цыппордӕм, Ыскӕсӕн ныгуылӕн ордӕм дӕр ын еди. Мӕ хойдӕр тӕрдӕм, Хуцауӕн тобу ехицӕн, хур зӕхмӕ орвӕн. Сӕрмагонд бынат уыд, хомӕн дӕр стыр нысаниуӕг уыд, тынг ын тобу кодтой.

Мы зынӕхуысон нӕ дзоры фыд. Ну хадон алчидӕр зоны хадон сты кӕлӕттӕ. Зымӕг стыр мит куывӕт сӕ нӕ къӕхтыл скӕнӕм сӕ мит мон. Мӕнӕ и тау царф цӕгъдын. Сигахуин мӕнӕ и тау. Хадон дӕр сты тынофӕн мигӕнтӕ сӕрвосахуин. Тени кофтой ӕдуӕстӕр восанӕй ху, фӕлӕ ма Ин офтӕ йӕхирдыгон символикыл дӕр уыд, зорвӕрдыл скодтой ме мӕн офтӕ ӕртӕ уӕливыхы хуызы та сӕныссон офтӕ. Ирон адӕммӕ кӕддӕриддӕр тен стыр нысан кӕуы уый тыххӕй. Зорвӕрддӕр офтӕ сорс.

Нӕ раздӕр стыр бинонтӕ ке уыдис, уый тыххӕй ахӕм мигӕнӕны кодтой хӕссы. Хъӕдӕй, сыгъдӕг хъӕдӕй, хо фӕлӕ базӕронди, мӕнӕн. Е ма и пайда дзы нал кӕна, фӕлӕ нывӕрдта.

Цӕстытыл ауайынц нӕ уӕздан хъӕбатыр ӕмӕ хъаруджын рагфыдӕлты царды нывтӕ, хӕххон зын уавӕрты, уыдон куыд фидар ӕмӕ ӕнаив бындуртӕ базыдтой саразын. Цас фыдӕбон, цас уды фарн бавӕрдтой сӕ алы дзаумайы. Чи зоны, куыд хорз фидыдтой кӕддӕр азы рӕсугъд ӕрдзы хъӕбысы йӕ раздӕры цӕрджыты, аллон ирон адӕмы мӕсгуытӕ, фидӕрттӕ ӕмӕ галуантӕ. Бирӕ уыдысты уыдон таурӕгътӕм гӕсгӕ Медзыдайы комы бӕрзонд гуылдымтыл. Фӕлӕ дзы хъыгагӕн абон ма ӕрхӕццӕ сты ӕрмӕст сӕ хӕлцӕгтӕ.
Ком мӕнӕ не дзой ком хуыйны, стыр ком нӕу. Фӕлӕ тынг хорз ком у, диссаджы ком у.

уи дӕр ефтисхуйни бирӕ раттунӕй ин нӕмӕлӕ комин дӕр нӕ хуссори естон дӕр охӕнкузӕндон дӕр никӕ ӕфсӕн дзорӕй хумӕнц нӕ уи дӕр ӕрдӕг пырхитӕ уи алывӕр сиулдӕр дуриаумӕ ду офтӕ уи дӕр е бунмӕ уӕлдойцо ӕнтеттӕнӕ уи тынг корз дзорӕй нӕ ӕфсӕн дзор ецхуйни ма нарти кадджыты фехъустон ахӕми дын дӕр стӕмрӕтти ахӕм курӕндӕттин уӕлӕ сони бозох бумартӕ ком райдиан уи дӕр ӕппӕты бӕрзонд ӕфцӕг чи у, йӕ сӕрыл сонт хохыйы. Уый дӕр дуджыты рӕстӕджы йын кувынц, у Хуыбылты зӕххыл Орыстуфален гыццыл йӕхи комӕй дӕр цыдысты. Уӕртӕ чысон гомӕй дӕр нӕ хон мездогон адӕм дӕр. Мӕ уымӕн дӕр дон ахӕм йӕ дуди миниегмӕ, сын абон дӕр сӕ дзоры, ис мӕнӕ кърескӕй фӕхон сывзисты. Мӕ уыцы рӕстӕджы зӕгӕ, уыцы къуыри сты розылдысты, зорбоны фӕсты цы хъӕутӕ кодтой, алы кӕмттыл дӕр

Ӕвзӕрзхӕй дзорӕн гӕнӕн нӕй, уӕртӕ нӕхи нӕмидӕгӕ гыцъылли охигонд Хосырты къӕххуndi гъум йӕ кувӕндӕттӕ кӕм стыр тулдзбӕлас у, уе уым куы цардыстут, йӕ бынмӕ коркӕй дӕр нӕ куывтой, фынгыл нӕ уыгътой йӕ бонты. Охӕн карз дзормы. Мӕ ном дӕсоз размӕ нӕхимӕ уыдет. Охӕн хабармӕ. Взонг чызгмӕ лӕппу, рӕджы сын чындзӕхсӕведмӕ, ыз лӕппу йын офтызар миййаг,

Стӕм кӕмӕй дарддӕр у. Ирыстон мӕнӕ нӕ комы, мӕ ком нӕ ком нӕ фӕлӕ Уастырджи лӕгты дзорӕн олорон дӕр и кувӕн дӕн нӕхимӕ дӕр и. Лӕгты дзорӕн мӕ нымодмӕ гӕсгӕ дзы дӕсмӕ ссӕдз вифынддӕсмӕ ссӕдз скӕй бонвӕндон уыцы кувӕндӕтты.
Ме зыдӕй ком у табуйаг зӕхх, дзуарджын бӕстӕ, зӕдты бадӕн. Комы тӕккӕ кадджындӕр, цымыдисагдӕр дзуар у Усанеты дзуар. Уыцы дзуар ӕрхӕццӕ ис абонмӕ тынг рагон заманӕй. Уыдис нӕ рагон фыдӕлты куывддон бынат. Уый ӕрбынат кодта бӕрзонд Усанеты хохы тӕккӕ цъуппыл. Фистӕгӕй йӕм цӕуын хъӕуы ӕртӕ сахатӕй фылдӕр. хъӕды астӕуты. Усанетмӕ цӕугӕйӕ ӕрдӕгфӕндагыл ис уӕрӕх быдыр ӕмӕ дзы зайы рагон табуйаг бӕлас. Уый та у Таранджелосы куывддон бынат. Ардӕм афӕдз дыууӕ хатты уалдзӕджы ӕмӕ фӕззӕджы цыдысты йӕ алфӕмблай цӕрӕг хъӕутӕй Адӕм куывды. У Санеты дзуармӕ куы фӕцӕйхӕццӕ кӕнай, уӕд дзы фенӕн ис, мин азты кӕуыл цӕуы, ахӕм рагон къӕйдур, ариаг дзуарныв, Одины крест кӕй хонынц, ахӕмимӕ. Уый у сакралон геометримӕ гӕсгӕ хурхӕтӕны символ. Дарддӕр та фенӕн ис нӕ рагфыдӕлты заманӕй чи баззад, ахӕм куывддон бынат. Астӕуӕй кӕддӕр уыд дурӕй амад, ӕртын метры хуылфас кӕмӕн уыд, ахӕм зиллак. Дун-дунейы символ. Уый мидӕг ис урс дурӕй амад кувӕндон. Зиллакӕн йӕ алфӕмблай та уыдысты арӕзт цалдӕр цардахъхъы. Уыдон дзурӕг сты, Дзанайты Славӕ куыд сбӕрӕг кодта, афтӕмӕй нӕ рагон фыдӕлты кувыны ӕгъдауыл. Рагзаманты-иу ацы сыгъдӕг табуйаг бынаты нӕ рагон зоныджын дзуары лӕгтӕ уыцы цардахъты ахуыр кодтой рӕзгӕ фӕсивӕд, дунейы сконды зонындзинӕдтыл, ӕмбарын сын кодтой ӕрдзы сусӕгдзинӕдтӕ, ӕмӕ фидар кодтой кувыны ӕгъдау фӕрцы уӕлӕрвтимӕ бастдзинад. Усанеты дзуары бӕрӕгбон вӕййы хурхӕтӕны рӕстӕджы, ӕмӕ нӕм рагзамантӕй нырмӕ ӕрхӕццӕ сты йемӕ баст хуры ӕмӕ хурхӕтӕны символтӕ – дзуар, крест ӕмӕ саджы таурӕгъ. Саг та хуымӕтӕг сырд нӕ уыд, Нӕ фыдӕлты скифты хъуыдымӕ гӕсгӕ, уый дӕр уыд хурты хуры символ. Хусанеты дзуар хонынц сылгоймаг бардуаг. Чи зоны, кӕд комы ном Медзыдайы ком дӕр рацыд мады зӕды номӕй. Дунейы мадмӕ, мадизӕнмӕ та ирон адӕмы фыдӕлтӕ куывтой рагзамантӕй фӕстӕмӕ. Таурӕгъ та афтӕ дзуры: Адӕм, дам-иу кувӕндонмӕ куы ртымбыл сты, уӕд-иу сӕм саг тигъӕй ракаст. Уый иннӕ сагты хуызӕн нӕ уыд. Ӕнахуыр диссаджы рӕсугъд уыд. Йӕ сыкъатӕй та рухс цыдис. Саг-иу тигъӕй каст кувӕг адӕммӕ, фӕлӕ иу хатт цыдӕр йӕ зӕрдӕмӕ тынг нӕ фӕцыд, ома ӕгъдау хӕлдтой, ӕмӕ уый фӕстӕ никуал ӕрцыд.

ме ин офтӕмӕй куд кодтой йӕ алыварс иуылдӕр у афтӕ хӕдзар хӕдзар бынӕттӕ кругом йӕ зылд иуылдӕр раздӕр йеддзӕн фӕсивӕд амахуыр кодтой гъдӕуттӕ фӕлӕ хам мӕнӕ ацы къултыл иуылдӕр согӕй сыкъатӕрӕдзагъд уыдысты ме мах нӕ ирон адӕм ахӕм дзары бынӕй никуы ницы фӕхӕцын фӕлӕ мӕнӕ гуырдзы дӕр хӕстӕг уыдис мӕ гуырдзы ардӕм ифтын куы райдыдтой уӕд сӕ удуф фӕхостой

Фӕлӕхстӕкӕн цыххуысы дзор уодӕн бирӕтӕ нӕй. Офтӕ вӕййимӕ йӕ рынчынӕй скӕн смордгӕй нӕни зоздах. Мохмӕ Ирыстоны стыр бӕллиццогӕ ници. Фӕлӕ мон ам кӕд исты хӕзнамӕ хорздзинад базон, уӕд исты мӕнӕ ходун нӕ, нӕ кувӕндӕттӕ. Мӕ стыр бузныг нӕ фӕсивӕдӕн, об роздӕхтысты сӕбынмӕ цӕуын, цы хорз код кӕнын ройдыдтой. Ме мӕн зӕгъ фӕнды мӕнӕ пайдо кӕнун уа ефирӕй нӕмӕ оргъони куститӕн дӕр дзорун нӕ ирон адӕммӕ дӕр дзорун нӕ табу офси оргъонмӕ чи цӕ аххусгӕнӕ гунат зар кӕддӕрти боцӕ фӕлӕ нӕ мо хӕццӕ кӕнӕт мӕнӕн нӕ кувӕндӕттӕн мо вналат ин ордем дӕр мӕн оци нифтеттӕ хӕссун цаххусгӕнӕ гунат юлдӕр мӕ сӕ нӕ хъӕу мах куд куфтом офтӕнӕн возат одем сӕ фидӕлтуидӕгтӕн ивналунц мах тосал фӕстӕ дур фӕлдоха Мӕ хуздӕр уойтмӕ нӕ дзуӕрттӕн куд ничи вналдит, мӕ сын фулдӕр ку кӕниккон, уӕд нӕ ирон адӕм нӕ фесафиккой. Хо, нӕ духовон хабар ку фесафӕм нӕ, уӕд нал се сӕфке кӕн. Мӕ хун ку хӕццӕ, уӕдта Иристони тӕхгӕнӕг тӕхнисцард. Хорз уойтмӕ нӕ ахургӕндтӕ, уалӕ африкъалтӕмӕ, америкъалтӕ ку нагуриккой, цыдӕртӕ. Фӕлӕ мӕнӕ нӕ къӕхты бын цы иумӕ куы кӕсиккоммӕ, уал орвӕй хӕрзиуджытӕ куыд уый нӕм хуыздӕр кӕсы. Мохӕн цыдӕр нӕ къӕхты быни ме мохты уал орвогур. Нӕ ус хобӕрттыл ничи кусы, цӕмӕдӕр гӕсгӕ мохмӕ хур скӕсы йе домов тезохто Омерикъо охургунмӕ. Омерикъо ныр та культуралдӕр нӕй. Кӕм у Омерикъо? Ху.

Алы ирон ӕгъдау мидӕгдӕр цы куырыхон минназон мидис ӕвӕрд ис, уый раргом кӕныныл абон зӕрдиагӕй чи архайы, уыдонӕн сӕ зӕрдӕргъӕвддзинады тыххӕй Хуыцау балӕвар кодта фыццаг дӕгъӕл Ирыстоны ӕмбӕхст рагон зонады хӕзнадонӕй. Раргом сын ис Нӕ куырыхон рагфыдӕлты ӕвӕджиауы фӕдзӕхст. Фыдӕлты фарн та кӕй зӕрдӕйы ахъардта, уыцы адӕймаг ацы дунемӕ акӕсы бынтон ӕндӕр цӕстӕй ӕмӕ ӕндӕр хуызы бирӕ зӕрдиагдӕр ӕмӕ сыгъдӕгдӕрӕй фархайы балӕггад кӕнын йӕ рагон фӕрнӕйдзаг фыдӕлты уӕзӕгӕн, Ирыстоны табуйаг хӕххон бӕстӕйӕн.